Il-bini għandu xi ftit mill-bniedem. Jitwielet u jikber u jkun fl-aqwa tiegħu, u aktar ma jingħata attenzjoni aktar jisbih. Imma jasal iż-żmien li jitħalla l riħu, migdud u mmermer, u ma jkollux għażl oħra għajr li jorqod raqda twila. Hekk ġra lad-Domus Romana. Elfejn sen ilu kienet żagħżugħa tbigħ is-saħħa, titha xaqblu wlied jitrabbew fi ħdanha. Imbagħad abbandunawha u ndifnet taħt saffi fuq saffi ta' ħamrija u terrapien, sakemm, għodwa waħda fl-1881, f'dik l-istess ħamrija, għodd sott masqa li qajmitha mir-raqda u reġgħet urietha d-dawl tax-xemx. Iżda għalkemm tul dawn l-aħħar 140 sena l-fdalijiet ta' din id-dar Rumana ġew studjati, kurati u murija għat-tgawdija tal-poplu, inkunu mqarrqa jekk naħsbu li nafu kollox jew li kxifna kull m'hemmx jinkixef dwar id-Domus Romana. Fl-2002 is-sit għamel xi żmien magħluq għall-pubbliku sakemm tlestew xogħlijiet estensivi li kienu jinkludu t-tiswija tas-soqfa u mogħdijiet ġodda għall-viżitaturi. Kienu jinkludu wkoll titjib fil-preżentazzjoni tal-esebiti u xogħlijiet ta' konservazzjoni fuq uħud mill-artefatti u fuq il-mużajk. Xogħlijiet oħra ta' tisbiħ saru fl-2010 u wkoll fl-2021 biex jaħbtu mal-anniversarju tas-sejba tad-Domus. It-temperatura ambjentali tas-sit tingħata attenzjoni partikolari biex jinżamm bilanċ xieraq bejn l-umdità u s-sħana ġġenerata minn tagħmir tal-elettriku. Dan il-bilanċ hu importanti għax ambjent stabbli jillajma l-proċess ta' deterjorazzjoni. L-ambjent barra d-domus u kif dan jaffettwa s-sit jiġi studjat regolarment ukoll biex jitfasslu rakkomandazzjonijiet fl-immedjat jew fit-tul dwar is-sostenibbiltà tas-sit. Fost aspetti oħra jiġu kkunsidrati l-effetti tat-tniġġis u l-vibrazzjonijiet tal-vetturi fuq il-bini jew l-artefatti ta' ġo fiha biex jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Fl-2019, Heritage Malta ssieħbet mal-Università ta' South Florida u mal-Intercontinental Archaeology fi proġett imsejjaħ Melite Civitas Romana biex jinbeda stħarriġ u studju ġdid fis-sit tad-Domus Romana u madwaru. Din hi opportunità bla preċedent biex il-fdalijiet tad-dar u l-inħawi ta' madwarhom jiġu investigati b'mod modern u xjentifiku. L-istudju tal-arkeoloġija Rumana f'pajjiżna b'hekk qed jingħata l-importanza li tixraqlu. Aktar u aktar billi l-iskavji li kien għamel Sir Timmy Zammit fis-sit mhumiex dokumentati bl-aħjar mod u ma fihomx ħjiel ta' stratigrafija. Dan in-nuqqas wassal biex l-interpretazzjoni tas-sit tibqa' mhix kompluta u l-arkeologi tal-lum ma jistgħux jisfidaw jew jikkonfermaw L-interpretazzjoni li saret seklu ilu. Il-proġett Meli te Civitas Romana laqqa' flimkien tim ta' arkeologi u esperti tal-istorja Rumana li qed jippruvaw jifhmu aħjar is-sit tad-Domus Romana u kif jinkwadra f'ambjent arkeoloġiku usa'. Għalkemm l-iskavi nfushom kellhom jiġu posposti minħabba l-pandemija tal-COVID-19, xorta waħda sar ħafna xogħol siewi preparatorju li ffoka l-aktar fuq studji ġeofiżiċi u skenjar 3D li permezz tiegħu se jinbnew mudelli ddettaljati ħafna kemm tas-sit kif ukoll tal-kollezzjoni li jħaddar. Il-mudell 3D tad-Domus Romana se jkun l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fil-fatt għal pajjiżna billi se jagħmilha possibbli li l-iskavi jkunu aċċessibbli immedjatament online. B'hekk il-pubbliku jkun jista' jżomm ruħu aġġornat kontinwament ma' kwalunkwe sejba ġdida fis-sit. Il-prospetti jidhru sbieħ. Ix-xogħol li sar s'issa diġà kkonferma l-potenzjar arkeoloġiku ta' dawn l-inħawi u l-preżenza ta' strutturi li jista' jkollhom rabta mill-qrib mal-fdalijiet ta' dawk li x'aktarx huma fortifikazzjonijiet.
Min jaf x'sorpriżi għad għandha mħejjija lina d-Domus Romana. Tgħid xi darba għad naslu biex nikxfulha s-sigrieti kollha li b'nofs tbissima ilha tisfidana bihom fil-ħemda tul das-snin kollha? It-tweġiba għad jagħtihielna ż-żmien. Imma dik storja oħra.